Azul fell-awen ay atmaten a tiyessetmatin. Leɛnaya n Yahucua Maciya af yal yiwen af yal yiwet ssarameɣ tgerrzem d Yahucua Maciya d Yasuɛ Lmasiḥ. A t-neḥmed a t-ncekker s Ssid-nneɣ af lxirat-ines af lbarakat-ines. Ḥmed a t-ncekker af wawel-is i aɣ-d-yeǧǧa d agerruj, awal-is seg way tella tudert. Ṭṭinek d imeslan-agi wen-d-nniɣ ur yaɣ-iyi-d tudert. Neḥmed necka ɣef yagi, ɣef leslak, ɣef leɛfu, ɣef wasra, ɣef leɛnaya, ansi d tazmert-nneɣ, netta i d agellid-nneɣ, netta i d ssid-nneɣ. Nekk bɣiɣ ad d-cerkeɣ, bɣiɣ ad d-cerkeɣ kra n tseddarin seg wansi d Rebbi yid-wen. Nekk ad d-nehder ɣef tuɣalin ar yisem n Yahweh, tuɣalin ar yisem n Yahweh. Isem n Ṛebbi yeddren, isem ayen umi neqqar Ameɣlal s teqbaylit neɣ L'Éternel s turmit, Yahweh s tɛibṛanit, tuɣalin, lqima neɣ azal n tuɣalin ar yisem, a yisem n Ṛebbi-nneɣ, Ṛebbi n tidet, Amsellek-nneɣ, Ssid-nneɣ, Agellid-nneɣ, d nekk d ayen yesɛan azal. Donc, uqbel, uqbel ayagi, ilaq ad nẓer i tmahna tiyesmatin, acu aɣ-yettilin d ugur, i wakken ur nettavansi ara, nekkni, s imasiḥiyen, nekkni, di tmezdayt, agur yellan d acu, d tannumi. Ma ad nef leḥwayeǧ, ad naɣ tannumi akud s ṭṭbɛa, ad neqqim kan dinna. Mem, ɣas Sidi Ṛebbi, ɣas Yahweh ad d-yas, aɣ, yebɣa aɣ-yawi ar zdat, nekkni ad s-nini xaṭi, ad neqqim kan day.

Mi d-nufa leḥwayeǧ, ad naɣ tanumi akked usta neqqim kan dinna. Nekk aṭas leḥwayeǧ i nelmed ur ṣeḥḥat ara, ilaq ad t-id-nini. Mi d lweqt, anga Ssid-neɣ ibɣa isfaq. Xaṭi yefka-d awal-is, yefka-d ttawil, yefka-d kullec iwakken ad nelmed tidet akken tella. I yiwet si leḥwayeǧ ur ilaq ara ad nettucci di tira iqedsen, ur ilaq ara ad nbeddel d isem n win i d-yuran taktabt-agi. D isem, axaṭer win i d-yuran tira iqedsen neɣ win i d-ifkan tira iqedsen, iqeddacen-is, isem-is ur ilaq ara t-nbeddel. Netta i d-yuran i Musa, ccariɛa n Musa, ɛecra lumuṛ, ṣuḍa d isiten i d-yura, yura-d isem-is dinna.

Ɣef wagi, Sidi Ṛebbi yebɣa ad d-yerr isem-is i tira iqedsen. Amen. Di tektabt-agi n tufa, ixef wis ɛecrin, donc ad nwali d akken Sidi Ṛebbi yefka-d ɛecra lumuṛ. Dɣa tasedda tams, ata win i d-inna i Yillu i ugdud. Ad nwali d akken dagi ihdeṛ-d Yillu, Elohim.

mačči d ti Ṛebbi-ten i ixelqen ddunit d wayen ilan, lameɛna yiwen, iqal d nekk Ameɣlal. Atan wayen i d-yenna Yillu, mačči Illu-ten neɣ d nekkni Ameɣlal. Nekk iqal d nekk Ameɣlal Illu-nwen. Anga akk ad naf Ameɣlal, ilaq ad nẓer d akken anga akk ad naf Ameɣlal safi d Yahweh. Amek ara nẓer ayagi? Ma Nuḥ Ad nwali yesɛa ibeṛṛanit acu yuran. Aql-aɣ di tektabt n tuffɣa, Exode 20, verset 2. Acu ara nexdem? Taṣeddart tis snat, L'Éternel-agi, ata yuɣal s uzegzaw a t-id-tettwalim, Fonsi, L'Éternel, ayen umi nqas tesɛa ibeṛṛanit Yahweh, d yiwen uṛumi i t-ibeddlen di alef deg useggas alef u xemsemya u tlata u tlatin, donc lqern d nnefṣ mbeɛd, Lmasiḥ yusa-d yiwen yekkes Yahweh yerra l'Eternel, ayen iddren ɣer teqbaylit, Ameɣlal. Lmeɛna-ines kan i ddmen, mi isem-nni, isem-nni kksen-t. Mačči d lḥeq, neɣ ayagi ur ilaq ara. Donc axaṭer isem, ad tbeddeḍ kullec, amek yiwen i d-nniɣ, isem ur t-ttbeddileḍ ara. Yiwen ma yella isem-is, lemtel, Aɛbed Nnur, Aɛbed Nnur di Lezzayer ad iruḥ aniwa ara s-ihwa, Amarikan neɣ La Cin neɣ aniwa k-ihwa, ruḥ Aɛbed Nnur ad yeqqim, ur yettbeddil ara. Neɣ ad d-tmeḍ isem n tmeṭṭut, yiwet isem-is Malika, Malika di tmurt, Malika di Fransa, Malika d Malika d di Kanada neɣ anga i s-ihwa ad tili, di Lafrique du Sud, Malika.

ad nwali dakken Yahweh s yiman-is i d-ifkan ɛecṛa lumuṛ-agi i Musa, ifka-d ɛecṛa lumuṛ i Musa s uḍad-is i d-yura isem-is netta, netta s yiman-is yura-d isem-is, Yahweh. I di la Bible, si laṣel n ddunit alma L'Apocalypse, d taktabt n uwḥi, yiwen n Ṛebbi i yellan, Yiwen i glan aqeddac Bulus yenna-t-id tebɣa tis i wat Kurintya i k-qqar ɣas ad qqaren aṭas i Rebbi ten i glan lameɛna nekkni ɣur neɣ neẓra yiwen i glan donc ma d-tiniḍ Illu mačči d isem-is neɣ ma d-tiniḍ Rebbi mačči d isem-is mi d wagi an Ameɣlal i d isem-is Yahweh Yahweh ma truḥeḍ si tɛibranit ad tkemmleḍ alamma d Lmasiḥ Yahshua Mashiach ad tafeḍ bli yiwen n yisem i yellan ayɣer yawi d ltitaragram d isem s wis i d-bgen sidi rebbi ma nesmim i abraham na ibrahim di tuffɣa ktabt surfti ktabt laṣel n ddunit ixwis xmesṭac ines nekk d yawi Donc, d isem-agi yellan si tazwara alma d tagara. D acu i ibeddlen di lɛehda, di lɛehda ajdid? D akken yerna-d leslak. D acu? Ad t-id-sfehmeɣ. Yettunefk-d yisem n Yahweh, ma tawiḍ ɣer lɛehda ajdid isem n Yasuɛ Lmasiḥ, s tɛibranit, Yahushua. Yahushua lmeɛna-ines Yahweh I d leslak? Hucciya, Yahweh, akked Hucciya, ça veut dire Yahweh, i d leslak ad yuɣal Yahuccuwa. Ata wacu i glan ayetma tisetmatin. Yiwen n yisem i glan, mačči sin. Yiwen n Rebbi glan, mačči tlata. Ima tkemmleḍ ukessagi taseddart-is setta, muqlet kan. Ayɣer ur ttaddaleḍ ara isem n Umeɣlal, Illu-inek, mebla lmeɛna? Ameɣlal ittɛaqab win ara d-yettaddalen isem-is mebla lmeɛna. Même s At Isṛayil mbeɛd, d'ailleurs, At Isṛayil ttaggaden ad d-bedren isem n Yahweh, uɣal ttaddalen-d qqaren-d Elohim neɣ Adonai, meɛna Ssid. Twalam? Neɣ ssexdamen isem Qqaren-d isem, akini kan isem. Ttadaren ara Yahweh. Ttqadaren, tthabin ad adren isem-agi. Donc wagi, juste di tuffɣa kan. Ad nwali déjà, ṭṭes temsala ad nefhem. Ilaq ad nẓer dakken ulac isem neɣ ulac leslak anida-nniḍen. Walit-a.

d nekk kan i d ameɣlal d nekk kan i d ameslik ulac wayeḍ dagan wali dakken deg yisem n Yawi i yella kan leslak ulac isem nniḍen deg yisem n Yawi i yella leslak

Segmi nnbihu ccaɛc ur d-inna Yahweh, Nekk d Ameɣlal, nekk d Yahweh, Illu-ik, seg wasmi telliḍ di Maṣer, d ihder wat Isṛail, d nekk kan i tessneḍ d Illu, ça veut dire d nekk kan i Elohim.

Savi d ulac leslak anida nniḍen. Ulac amselk nniḍen siwa deg yisem-agi, Nekk Yahweh. A Nuḥ tura a Yu'il, a Nuḥ deg kitabt n Yu'il, a Nuḥ s ttawil ad nefhem. Ixef wis sin, la anga tafem deg ixef wis tlata, mxalafet li taridiksyu. Dagi, Yuil icar-d ɣef lewqat i tineggura, acu ara yeḍrun ass-nu n Yahweh, ass n Umeɣlal. Acu ara yeḍrun i lewqat i tineggura? Apre, taseddart-nni n uhlatin acu kina, donc ifka-d licarat amek ara tili acu ara yeḍrun i taggara, i ɣad sbegneɣ leɛǧayeb, taseddart-nni ad sbegneɣ leɛǧayeb deg igenni akked lqaɛa, idammen, times akked Izabuq n wabbu, iṭij ad iṭṭullem, aggur ad yuɣal d idammen uqbel ad d-yaweḍ wass n Yahweh, ass iweɛren yerna yesserhab. Neɣ ur nga d-afem akk ass n Umeɣlal neɣ isem n Umeɣlal, xemmet a Yahweh. Nwala-t-id di tɛibṛanit d akken d Yahweh. Nɛun d yiwen Urumi i t-ibeddlen n lqern d nnefs mbeɛd Lmasiḥ. Amen? Dak lhan i sin. Acu iḍrun? I k-iqqar uqbel ad iḥḍer wass n Umeɣlal, ussan iweɛren yerna yesserhab, ass iweɛren yerna yesserhab, imiren, walit ay tmatis tmatin, Iman kra win ay nedhen s yisem n Umeɣlal ad imneɛ deg udaɛ n Siyun d Yurucalim ad yili leslak, akken i t-id-yenna Umeɣlal, wid iwumi ara d-isawel Umeɣlal ad ilin seg wid ara imenɛen neɣ yettuselken. Twalam? Iman kra win ay nedhen s yisem n Umeɣlal ad imneɛ, dagi tebda ɣef lewqat ineggura. Tuqqa tineggura, kra n win yendhen s yisem n Yahweh ad yettuslek. Lukan ad nuḥal aḥdaǧi d tura, ad ncudd taseddat-agi s ayen d-yenna Buṭrus di Lecuha n Yimceggɛen, walit-a. Akka ur d-qqar akka tiseddarin, snulfayeɣ-am. Ixef wis sin, taseddart 21. Lecuha n Yimceggɛen, ixef wis sin, taseddart 21. Walit acu d-yenna Buṭrus. Yeddem-d tiseddarin n UL yessexdem-it-d. Anyuan d UL lewqat ineggura. Pasku dagi mi d-yusa mi d-isunka ṛuḥ iqedsen i yinelmaden, slan-asen-d wiyaḍ wa tiṣarin niḍen, seqqan d ssekṛen i sekkṛen. Ṭṭbib d ṭṭes iseqqa-ten d ttɛa n ṣṣbeḥ. Imdanen-agi mačči d ssekṛen i sekkṛen, mi d ayen yuran.

ɣur-neɣ. Akken i tɣilem axaṭer atta d tasaɛet tis tlata n wass, lameɛna ayen akka i d-iḍan d ayen i d-inna Nnbi UIl deg wussan ineggura. Deg wussan ineggura i d-inna Yillu, ad ttmaɣ ṛṛuḥ-iw ɣef mkul amdan. I d-inna Yahweh. Buṭrus yeddem-d taseddart-agi si Nnbi UIl. Taseddart waḥed u ɛecrin acu i k-inna? Buṭrus Ad k-iqqar, iman kan win ay indhen s yisem n Ssid ad yettwaslek. Dayen wayeḍ akken Buṭrus isexdem Yuil. Ur cikkeɣ ad yekkes Yawi bac ad isexdem Ssid. Mais maɛlic, Ssid neẓra d anwa, yiwen n Ssid i yella. Donc ik-qa, iman kan win ay indhen s yisem n Ssid ad yettwaslek. Waw! Twalam ayetma tiysetmatin? Donc Yuil icar-d, Icar-d belli kra n win inedhen s yisem n Yahweh ad ittuslek. Buṭrus iqas kra n win inedhen s yisem n Ssid ad ittuslek. Tura, isem-agi s wis inedhen d anwa-t? Ad nruḥ s ixef wis ṛebɛa i tektabt-agi. Ad nruḥ ar tseddart tis tesɛa d asawen. Buṭrus ihedder. Taẓdart tis sebɛa, kqasen dhan Buṭrus akked Yuḥanna, Yuḥanna di tlemmast, dɣa steqsan-ten, d acu n tezmert anwa s wis i txedmem ayagi? Nekk aql-aɣ taẓdart tis sebɛa, taẓdart tis tmanya, Buṭrus yeččur d ṛṛuḥ iqedsen yenna, ay iqerra n ugdud ay imeqranen. Nekk dagi Buṭrus ihedder lɛulama n ccariɛa akked lɛulama n ccariɛa akked imeqranen n ugdud n At Isṛayil. Imi i ɣ-d-testeqsam ass-agi ɣef lxir i yettwaxedmen i yiwen n urgaz aɛiban, i wakken ad teẓrem anwa i t-iselken. Seg ɛelmet ihi, ddreɣ tiseddarin-agi. Ttxaremt-i akken ma tellam s kenwi s wegdud meṛṛa n At Isṛayil belli s yisem n Yasuɛ Lmasiḥ anaṣari i tṣelbem kenwi i d-yesseḥya Yillu si gar lmeggtin, yes i ibedd wergaz-agi zdat-wen. Ṣṣeḥḥa ṣṣeḥḥa-s, d Yasuɛ i d aẓru-nni i tḥeqqrem kenwi ay ibennayen yuɣal d aẓru n teɣmert i bnayen d at Isṛayil, ttbdiɣ ḥeqren Yaccu Amaciya, sɣa d netta i yuɣalen d aẓru n teɣmert. Leslak ur d-itekki ara seg wayeḍ, ala ur d-ittunefka ara i yimdanen s yisem nniḍen di ddunit s wis i ilaq ad ttwaselken. Twalam dagi? Buṭrus ikinan deg yixef wis sin, kra n win inedhen s yisem n Ssid ad ittwaslek, ayen d-yenna Nnbi Yuil, deg yixef wis rebɛa, Lcuɛa n Yimecliḥen, ad k-iqqar, Leslak ur d-itekki ara seg wayeḍ, ur d-ittunefk ara i yimdanen yisem nniḍen di ddunit s wis i ilaq ad ttuselken. Ad k-iqqar, Ulac isem nniḍen s wis nezmer ad ttuselk. Donc yu i la k-yeqqar win ay indhen s yisem n Yahwa ad ittuslek, Buṭrus i k-yeqqar kra win ay indhen s yisem n Yahucua Maciya ad ittuslek. Ayɣer? Axaṭer ma ad d-tiniḍ Yahucua Maciya, deg ma d-neqqa ilaq ad d-nuɣal ar s isem n laṣel. Axaṭer ilaq ad teẓrem ayetma tiyesmatin, Yacuɛ Lmasiḥ, neɣ win kuman d-neqqar Sidna Ɛisa, mačči Sidna Ɛisa yisem-is, mačči Yacuɛ Lmasiḥ, isem-is Yahucua, Amaciya. Ayɣer Yawcuwa? Axaṭer ma d-inneḍ Yawcuwa Maciya, teqqimeḍ deg yisem-nni n Ṛebbi n At Isṛayil, Ṛebbi-nni d-ibeggen iman-is i Ibṛahim, Ṛebbi-nni yellan di Tira Iqedsen di leɛtac-ik. Mi ma tbeddleḍ isem-nni, ad terreḍ d isem nniḍen, aql-ak teffɣeḍ, teffɣeḍ, tessufɣeḍ lmeɛna. Paske ma d-inneḍ s tɛibṛanit Yawcuwa, Yawcuwa, Aql-ak acu ad d-teqqareḍ? Ad d-teqqareḍ Yahweh, d Yahweh i d leslak. Yahweh est salut. Muqlet. Ad wen-d-zziɣ dagi. Ad nruḥ ar Anaǧ, nruḥ ar Marqus. ixef amezwaru wali Jésus acu d lmeɛna-is l'éternel et salut nekni nwala tura kan belli anga akk ataf m l'éternel d Yahweh Lmeɛna-is Yahweh et salut. Donc ma d-tiniḍ Jésus, ur tettafeḍ ara lmeɛna-agi. Mi yakk ad teqqimeḍ deg isem-is n ṣṣeḥ, axaṭer beddlen-as isem, ansi d-ikka isem-agi? Ur d-ikki ara ur d-ikki ara si l'évangile, ur d-ikki ara si tira iqedsen. Isem-agi d imdanen i d-kkan mbeɛd beddlen-as isem, i d-kkan si, si tlatinit, si, si, si le Vatican, si le catholicisme, ayen akk i ibeddlen ismawen.

Dawed zdat Gulyat nemten. Teẓram belli agellid Dawed zdat Gulyat, uqbel ad yuɣal d agellid, mi d-yusa Dawed zdat Gulyat, in-as kečč truḥeḍ-d ɣur-i s tezmert-ik, nekk ruḥeɣ-d ɣur-k s yisem n Yahweh. Parce que win isem gwayel ad slak. Ma nuḥ si hellilen, ad naf kra tseddarin ad d-ihdren ɣef yagi. Ad ndem ahellil 54. Wali taseddart-agi ad d-qqar. Ay Illu sellek-iyi s yisem-ik. Ayɣer? Ayɣer? Ayɣer Dawud a s-iqqar a s-iqqar ay Illu sellek-iyi s yisem-ik? Axaṭer deg yisem n Yahweh i yella leslak. A t-id-nwali di tgirigit, surti di tɛibranit, ahellil ṛebɛa u xemsin. Ahellil ṛebɛa u xemsin ad nwali

Dawed indeh s yisem, s yisem n wanwa? S yisem n Yahweh. Cqa deg yisem-ik i yella leslak. Sellek-iyi s yisem-ik. Ma nniɣ-awen-d dakken Illu mačči d isem-is, ma d-tiniḍ Illu neɣ Rebbi mačči d isem-is, et c'est des titres. Mais ma d-tiniḍ Ameɣlal, d wagi d isem-is fkan s teqbaylit. Lameɛna mačči Ameɣlal, Yahweh i yisem-is.

Ahellil lemtel meyya u seṭṭac, ad d-nwali taẓda tis ṛebɛa, Nedheɣ s yisem n Yahweh, nniɣ, Di leɛnaya-k, a Yahweh, sellek tarwiḥt-iw. Nedheɣ s yisem n Yahweh. Ameɣlal agi ngi akk ad tafem Ameɣlal d Yahweh. Sɣa nedheɣ s yisem n Yahweh, nniɣ, Di leɛnaya-k, ay Ameɣlal, sellek tarwiḥt-iw.

Parce que ma dit Yahushua, ad qad Yahweh, acu ad qad? Ad qad Yahweh, id leslak. Twalam? Donc, ma yella di l'ahd aqdim, s yisem n Yahweh ttuselken imdanen, même di l'ahd ajdid, s yisem n Yahweh nettuselk. Xaṭer ulac isem niḍen gwa yella leslak. Netta s yiman-is di Ishaya 43 nwalat, di tektabt n Hucca Ixef uselṭac n walat d akken i k-iqqar ulac amsellek nniḍen. Bɣiɣ nekkini ulac amsellek. Twala? Anwa yisem i s-ittunefken yir cwa? Walit. Isem i yellan nnig yismawen merra. Ad nɣer di tfilipin. Tebɣa ad tenwa tfilibus. Tum d akken yiwen n Rebbi yellan yiwen n yisem i yellan. Ifilipiyen Ixef wis sin. Tazeddart tis setta. Acqa netta yellan ṣṣifa n Yillu ur iḥsib ara neɣ ur iḥsib ara iɛdel i yeɛdel d Yillu. Aɛdal i yeɛdel d Yillu. D ayen ideg ay yeṭṭef D ayen ideg ara yeṭṭef lameɛna, yexla iman-is, yuɣal ɣef ṣṣifa n wakli, ala ṣurat abd s taɛrabt, yuɣal yecba imdanen, di ṣṣura iban-d d amdan, issenz iman-is, yuɣ awal armi d lmut, lmut ɣef ṣṣalib neɣ ɣef umidag. Ɣef wayagi, Illu yessaɛlit, Elohim, yessaɛlit yerna Ineɛɛem-it s yisem i d-ikka nnig yismawen merra, yettunefk-as yisem i d-ikka nnig yismawen merra, iwakken s yisem n Yasuɛ, mkul takcert ad teknu deg yigenwan di lqaɛa ddaw n tmurt, iwakken mkul iles ad d-iched belli Yasuɛ Lmasiḥ d Ssid lɛaḍima n Yillu Ababat. Twalam? Donc, Yaccuɛ Amaciyaɛ ittunefk-as yisem i d-ikka nnig yismawen merra. Atah, isem i d-ikkan nnig ismawen meṛṛa, walit-tt-id kunwi atah. Tura, isem n Yacuwa, isem n Yasuɛ Lmasiḥ, ikka-d isem n Yawe? Xaṭi. Isem n Yacuwa ikka-d isem n Ṛebbi i ixelqen igenwan di lqaɛa? Xaṭi. Donc isem i s-yettunefken d isem i yellan nnig yismawen merra. Mi d-yusa ṣṣifa n umdan ɛla ṣurat ɛabd, n tillan d Ṛebbi, d ṣṣifa n Ṛebbi, yusa-d i ṣṣifa n umdan, yusa-d i wakken ad islek. Yusa-d i wakken ad islek ay atmaten tiyessetmatin. Afeg i yewwi yisem-agi n Yahweh, est salut. Lmeɛna-is ulac leslak mebla Yahweh. Ulac leslak mebla Yahweh. D wagi d isem i yellan nnig ismawen merra. Isem n Yahucua Maciya. Yahweh i d leslak, d wagi d lmeɛna-ines. Donc, isem i d-ikkan nnig ismawen merra i tmehna tisetman. Mačči d timucuha. Nekk nuḥ al Injil n Yuḥna, anaf isem i yewwi Yahucua d isem n ubabat, d isem, d isem n Yahweh i yewwi.

s lɛezz-nni i sɛiɣ ɣur-k uqbel ad d-xleq ddunit. Donc Yecwa Maciya ad d-ihedder, isɛa lɛezz uṭṭan ked Rebbi yeddren qbel ad d-xleq ddunit. Walit acu s-yenna day, Siqa sbeggen-aɣ-d, walit ayetma, sbeggen-aɣ-d isem-ik i yemdanen, i yi-d-tɛezzleḍ Si ddunit, llan inek, tefkiḍ-iyi-ten-id yerna ḥerzeɣ, ḥerzen awal-ik. Tura ẓran belli ayen akk i d-tefkiḍ sɣur-k i d-ikka. Voilà. Après, ad nruḥ d asawen. Ad nɣer Tazdart tis ḥdac. Ur yi-mazal ara di ddunit. Nutni atnan di ddunit, ma d nekk ad ruḥeɣ ɣur-k a Baba imqeddes, ḥerz-iten deg yisem-ik i yi-d-tefkiḍ, iwakken ad ilin d yiwen akken d yiwen am nekni. Apa yettkemmil, siqar mi lliɣ Tezda tis ṭnac, way tezda tis ṭnac ay atmaten, ttqaḥerzeɣ-ten s yisem-nni i d-tefkiḍ. Ma akken i lliɣ yid-sen ḥerzeɣ-ten deg yisem-ik i yi-d-tefkiḍ, ḥerzeɣ-ten yiwen deg-sen ur ineggir siwa mmi-s n nnger, akken i d-yeḍru wayen yuran. Twalaḍ? Twalam aytmaten-is ma Ak, am wakken i lliɣ yid-sen, ḥerzeɣ-ten deg yisem-ik i yi-d-tefkiḍ. Donc Yacua Maciya, uṭṭun-k d amdan, isem i yewwi isem n Yahweh. Isem n Yahucua. Ma d-tiniḍ Yahucua, ad d-teqqareḍ lmeɛna-ines Yahweh i d leslak. D Yahweh est salut. D wagi d isem af i ilaq ad nuɣal s isem n tidet ay atmaten yessetmaten. Xta ma truḥeḍ ad d-tiniḍ Sidna Ɛisa, ça n'a rien à voir. Ur yesɛi akk lmeɛna. Anu bac ad teẓrem ma ad d-tiniḍ Sidna Ɛisa d mmi-s n telɣemt, lɛis. Nek ça n'a rien à voir. Ur kan d-iḍur wayen yuran. I teẓram d akken di la Bible ur s-yettunefk ara yisem-agi n Sidna Ɛisa. D ddiyana-nniḍen i s-t-ifkan. d tutlayt nniḍen i s-t-ifkan. Mmi netta isem-is Yawcua Maciya. Mi mmi d-yusa ɣer Bulus, mmi-s yenna Bulus d anwa-k, tikkelt tamezwarut, yenna-k Bulus ihder-iyi-d s tɛibranit yenna-d d nekk Yawcua. S tɛibranit yenna-yas nekk d Yawcua. Mačči s taɛrabt neɣ s teqbaylit neɣ s trumt neɣ s lungli, Jesus, no. Yes nekk d Yawcua.

Asiqa sbegneɣ-d tasdaḍt s tiwacin, sbegneɣ-asen-d isem-ik. Yerna mazal asen-t-id sbegneɣ, asen-t-id sbegneɣ. Donc acu n yisem i d-ibeggen Yahucua Maciya mi d-yusa i tmatisna? Mazal nkeṭṭer lehdur-nni s tdart-agi. Asiqa begneɣ-d isem-ik, il a révélé, ibeggen-d. Isem. Am akken ad d-nraḥ ad yefren ad tt-id-ssekneḍ. Nekk isqa begneɣ-d isem-ik. Begneɣ-d isem-ik i yimdanen. Anu mazal ad t-id-begneɣ. I tmanna-k tubabat. Ça veut dire, Yahushua Mashiach, yusan di lǧetta n umdan, iwwi yisem n ubabat. Et ma d-yenneḍ Yahushua Mashiach, donc, qlaki-d tendheḍ s yisem ubabat. Xaṭa ma d-yenneḍ ababat mačči d isem-is. Parce que même cciṭan yettusma ababat. Ma d-yenneḍ Rebbi mačči d isem-is. Même cciṭan yettusma Rebbi. Donc même di tiseḍarin s usden kem ass-a, di tektabt tuffɣa. Tiqas sɛiɣ d Rebbi-ten-nniḍen. D Yahweh i t-id-yuan s uḍad-is, ur tesɛuḍ ara iṛebbiten nniḍen. Ça veut dire, xaṭer llan iṛebbiten n lekdeb. Maṣer teččur d iṛebbiten, Babilun teččur d iṛebbiten, ddunit-agi deg wayed newweḍ tura teččur d iṛebbiten. Lameɛna, yiwen n yisem i ttselliken, yiwen n Ṛebbi

Mi d-yusa lmelk, lmelk taẓdart tlatin, lmelk yenna-as ur ttagad a Meryem, tewfiḍ lmezya ɣer Yillu, aql-ik ad tafeḍ s tadist ad tesɛuḍ aqcic yerna tessemmiḍ Yasuɛ. Teẓram belli isem i s-d-yefka lmelk, isem i s-d-yefka lmelk i Meryem, d isem n Yahucua i s-d-yefka, parce que lmaɛna si Yahweh

Melmi kem i d-yusa ad ihḍer i Meryem, Meryem n At Isṛail tesɛa iḍarren-is ad thedder, yusa ad ihḍer as-d tesɛa iḍarren-is yenna-as ad tesɛuḍ aqcic tesmiḍ Yahushuwa, man s Yahweh i d leslak. Hallelujah! Acu ad nernu s nnig tseddarin am tigi ay Ahmed At Isṛail? Fagi i ilaq ad nuɣal ar yisem-is. Ad ɣlin iqeccaren seg wallen-nneɣ, am Bulus. Ad iɣli leḥjab ɣef wallen-nneɣ. Donc, nettwaḥrez s tidet wakkeni ad nuɣal ar tidet akken tella. Ayen ittselliken, bien sûr, d liman d Yasuɛ Lmasiḥ s tidet. Ma namen bli Lmasiḥ d ameslek, yemmut, yeḥya-d ɣef ddemma-nneɣ. D wagi i d les, dagi yella leslak, di lmut n Lmasiḥ akked uḥeggu-ines. Ma ilaq ad nissin tidet. Ur d-neɣ belli ma yella ur d-nniḍ ara Yacua Maciix ttwaslakeḍ ara, mačči d annect-a. Mi d tagi d tidet ay atmaten tiyessetmaten. Ad d-qabel yiwen axaṭer axaṭer ma ad d-truḥeḍ si leɛda qima leɛda jda tbeddleḍ isem, donc ad

Ma neḥci ɣef wis sin, ad naf dakken mi d-usan, mi d-usan lmalayek s imeksawen di Bitleḥm, walit acu i sen-d-nnan. Ixef wis sin, Luqa, ixef wis sin tazeḍɛa tmanya, di tmurt-nni Llan imeksawen di Bitleḥm, ça veut dire Bitleḥm, ttilin di lexlawi, ttɛassan deg yiḍ ɣef tqeḍɛiyin-nsen. Atan iḍher-asen-d yiwen n lmelk n Ssid. Lɛaḍima n Ssid tecceɛceɛ-d fell-asen, teṭṭef-iten yiwet n lxelɛa d tameqqrant. Lmelk-nni n Ssid yenna-yasen, Ur ttagad ara, Ad ken-id-xebbṛeɣ s yiwen n lfeṛḥ d ameqqran i wegdud meṛṛa. Ass-agi, ilul-awen-d wemsellek. Twala ayetma-ten. Ilul-d wemsellek. Ur s-nniɣ ass-agi ilul-awen-d win ara d-yawin leslak, neɣ. Umselek, le sauveur. Ilul-d umselek ay tmaha tiyessetmatin. Axaṭer ulac amselek nniḍen siwa deg yisem n Yahweh. Yahushuwa, lmeɛna-nnes amselek. Yahweh i d leslak. D tagi i lmeɛna-nnes ay tmaha tiyessetmatin. Tebɣam ad d-tinim ayen nniḍen, ayen ur nelli ara? D tagi d tidet. Ilul-d umsellek. Mačči ilul-d yiwen ad d-yawin lexbar n leslak neɣ ad d-yawin ad d-yawin eh, tabrat n leslak, mačči ilul-d umsellek. Maɛis netta d amsellek. Walam? Nek netta d amsellek. Ilul-d umsellek, amsellek. Xaṭi ulac leslak-nni dani i tmatin. Ulac leslak-nni dani, walit kan. Ihlil n waḥed u tesɛin.

Ad k-ttawint yifassen-nsent i wakken iḍarren-ik ur t-ikkat ara wugur. Ad tɛefseḍ izem akked wezrem, ad trekdeḍ izem amecṭuḥ akked lafɛa, imi iyi-iḥemmel nekk ad t-sellkeɣ, ad t-sɛin axaṭer issen isem-iw. Twalaḍ? Ageqa imi iyi-iḥemmel nekk ad t-sellkeɣ, ad t-sseɛliɣ, Ayɣer? Axaṭer issen isem-iw. Thomas issen isem. Ad indeh ɣur-i, muqil kan d nekk, ad indeh ɣur-i, ad s-d-rreɣ awal, ad iliɣ yid-s di ccedda, ad s-ǧehdeɣ, ad t-ɛuzzeɣ, ad s-sɣezfeɣ di leɛmer, ad s-d-beggneɣ acu? Leslak-iw. Ayɣer? Axaṭer issen isem-iw. Axaṭer deg yisem-agi i la leslak. Kra isem ismawen-nneɣ, no? Isem isem-iw, au singulier, yiwen ɣef ay d-ihedder. Wama i temhati s tmatin. Kif ay ilaq ad nuɣal s isem-agi? Ulac isem-nniḍen deg wayla leslak, siwa deg yisem n Yahucwa Maci. Imi iḥemmel nekk ad t-selkeɣ. A Sali axaṭer yessen isem-iw. Axaṭer yessen isem-iw, yeẓra belli nekk d amsellek. Afayet Sali. Donc isem i yewwi Yacua Maciya, mi d-yusa lǧetta n umdan, yewwi isem n Yahweh. Yahweh e salut. Wagi d lmeɛna-ines. Lmeɛna-ines Yahweh yusa-d di ṣṣifa n umdan iwakken ad isellek. I neɣ tumnem akk, kunwi yellan d arraw n Yahucua Maciya, tumnem belli d Rebbi i d-yusan di ṣṣifa n umdan? Donc d isem-nni i yewwi. Ma mi d amen, lukan ihi a wen-d-rnuɣ ihi, a wen-d-zziɣ, walit ha. Annuḥal ccɣel imceggɛen.

Ad nwali yiwet tseddart angikina anga Bulus yesnejmaɛ-d

i ken-isbedd ṛṛuḥ iqedsen d iɛessasen, wakni ad teksem tamezdayt n Iluhim, n Yillu, i d-iḥella s idammen-is. Walit ayetmaten tura. Illu iḥella-d s idammen-is. Twala? Wagi just gar tacciwin. Bac ad twalim isem n Yahuccuwa. D isem n Yahweh, d isem n win ixelqen igenwan, dɣa idammen-is d idammen n Yillu. Mačči nekk i t-id-yenna, d tira iqedsen. Tebɣam ad twamnem iversion-nniḍen, walit. I d-iḥar s idammen-is, i d-iḥla s idammen-is. Ɛasset ɣef yiman akk d tqeḍɛit ɣef i ken-iwekkil ṛṛuḥ iqedsen, i d iɛessasen i wakken ad teksem tamezdayt n Yillu, i d-iḥla s idammen-is.

Icaɛya tesɛa taseddart tis setta. Ilul-aɣ-d weqcic ittunefk-aɣ-d umemmit, lḥikma ttili ɣef tuyat-is, ad ittusmi am ḍebba lɛali, Illu anezmar, ababat ndayem, bab n lehna. Twalem ay atmaten, ḥesbet kunwi tura s yiman-nwen. Ilul-aɣ-d weqcic, ittunefk-aɣ-d umemmit, lḥikma ttili ɣef tuyat-is, ad ittusmi am ḍebba

Niyoshua Mashiya. Inetta s yiman-is yenna-d belli agdud-iw ad yissin isem-iw. Agdud-iw ad yissin isem-iw. Yebɣa ad nissin isem-is. D imi i d-ifka isem-is d Yacua Maciya. D imi i t-id-ifka. Mačči kan i wakken ad t-id-nɣer di tira iqedsen, mi iwakken ad nẓer d anwa-t.

mi genza ugdud-iw baṭel. Wid i t-ittqehhiren ssemremden-ten. I d-yenna Umeɣlal, Ass kamel isem-iw yezga yettwargem. Ɣef wayagi agdud-iw ad yissin isem-iw. Ass-nni ad iẓer belli nekk i d-innan aql-i. Ça veut dire ẓer belli d nekk je suis. Agdud-iw, ɣef wayagi agdud-iw acu ara yissin? Yissin isem-iw. Voilà. Icaɛya yeččur aṭas teẓran ad tefgim belli yiwen n Ṛebbi glan di labib. Yiwen n Ṛebbi i d-yusan di tfekka n umdan. D yiwen i d-yusan i wakken ad isellek imdan. Agdud-iw ad yissin isem-iw. Twalam? Ad nissin isem-is. Ibɣa ad d-ifgen isem-is i imdan. Amek ara d-ifki isem Isem nniḍen i d-kan i yisem-wen meɛna mačči d isem-is. D lekdeb. Dɣa ma yella isem n Yahushu Amaciya ikka-d nnig yisem-wen meṛṛa, lmeɛna-ines, lmeɛna-ines teẓram acu lmeɛna-ines? Maca safi d isem n Yahushu i d isem n Yahweh.

Même ɣef yisem-agi, acu yellan deg-s, isem-agi n Yahucua Maciya? Ad nwali akkenni di tira iqedsen, wayeḍ akken d isem gu yella leslak, ḥellu, aserreḥ, abeddel, xaṭer d Rebbi yeddren i yella, ulac isem-nniḍen. Nekk ur tettu-ya gma weltma, yiwen n yisem ki d-yettunefken i leslak, donc ɣef wayagi i d-yenna uqeddac Buṭrus i lecɣal imecgan ixef wis rrbat a sdat tis ṭnac, Ulac isem-nni s wis nezmer ad nettusellek siwa s yisem n Yahucua Maci. Akken i t-id-yenna nnbi Yuil. Lbaraka n leɛnaya n Yahucua Maciya ad ilin fell-awen, qqimet di lehna tikkelt-nniḍen. Que le nom de Yeshua soit élevé. Isem n Yahucua Maciya ara yettwarefden.